Helo bawb, Barry Simato. Uh, wedi dod nôl i gronfa ddŵr Llandegfedd heddi. A rheswm dros hynny yw, ni newydd gael uh, diwrnod poetha eriod yma yng Nghymru. A o ganlyniad i'r tywydd poff yn ddiweddar, mae lefel y dŵr yn reit isel fan hyn. Yn anghyffredin o isel i'r lleoliad yma, felly wedi dod yma i chwilio yn y creigiau sy'n lawr wrth ochr y dŵr. A gobeithio dod o hyd i ffosiliau. Ond um, pwy a oer? Beth bynnag, na i ffilm nhw os dwi'n ffeindio nhw. Felly, mlaen â ni. Ac yn syth bin, i ni'n gallu gweld, fel arfer mae'r dŵr yn dod reit lan i fan hyn. Ond gan fod dŵr mor isel, mae'r holl ardal yma ar gael i fi chwilio. So, fi'n mynd i ddechrau fan hyn. A beth rwy'n newydd ffeind o just fan hyn. Dyma ni, bracio pod bach neis. A beth arall dyma. O, na un arall yn fanna. A saw peth arall yma hefyd. Gret. Dechrau da. O, fe rhan o dirybithio hwnna. Mm, falle. Ie, yeah, gwych. O edrych yn agosach ato fe, mae'n edrych fel trilobit yn dweud. Ond mi'n lwcus iawn bod hanner arall y ffosil yn rhydd hefyd, felly wedi cael e a dyma fe fan hyn. So ie, yeah, wy'n meddwl taw trilobit sydd fyna. Um, ac efallai, Wy ddim eisiau gweud un rili, really, ond uh, efallai bod yr oll un, yr oll drill y bit Pits yna, y, y, y trefyd gyfan. Ond gan fod e mor fach, dwi ddim yn siŵr os yw'n werth tri o cael e mas. Na i ystyried hynny nes ymlaen. Ond am y tro, dyna trefyd cyntaf diwrnod. Gwych! Nawr, dyma drueni, nes i weld hwn, a roedd corff Trilobita arno fe, ond wrth i fi godi fe, nath y frisioni yn syth. Felly, mae wedi diflannu yn anffodus. Ond dyna risg i chi'n cymryd weithiau. Um, Mae'r uh, creigiau yma yn gallu bod yn fregus. Um, yn Saesneg, maen nhw'n decalcified, dwi'n ddim yn gwybod beth yw'r term Cymraeg am hynny, ond mae hynny'n gwneud nhw yn fregus weithiau. A wel, na ni, wedi dysgu'r wers, wy'n gobeithio. Os chi'n edrych ar y creigiau yn situ yma, chi'n gallu gweld sawl ffosil. Fan hyn, mae olion un fan hyn, sawl peth fan hyn. Um, braci pod yn fanna. Um, mae lot o bethau. Braci pod arall yn fanna. Ddim yn siŵr beth yw hwnna. Ond, ie, yeah, mae yna lot o ffosiliau i weld yma. Ond, wrth gwrs, gan bod nhw in situ, dwi'n cael codi nhw felly neu adael nhw fyna a pharau i edrych draw fan hyn. Dyma math o ffosil sy'n eitha cyffredin yma yng Nghronfa Ddŵr Llandegfyr, sef cast mewnol braciopod. Beth sydd wedi digwydd yw bod y gragen wreiddiol wedi hydoddi dros y miloedd o flynyddoedd, ond wedi gadael y cast mewnol yma ar ôl. Felly dyna siap tu fewn i gragen braciopod. ac maen nhw'n gyffredin iawn yma. A dyma enghraifft arall, ychydig yn fwy na'r un diwetha, ond mae'r un peth wedi digwydd. Dych chi'n gallu gweld ble roedd y gragen. Mae wedi... A beth ni'n gweld fan hyn? Ie, yeah. gastropod. Neis iawn. Na i weld os yw'r Uh, os i'r gareg ma yn rhydd, ond i fod yn onest, dwi ddim yn optimistaidd, achos dwi'n meddwl, os dwi'n trio codi hwn, bydd yn torri. Ond gwn i weld. Na, wedi ystyried, uh, dwi ddim yn hyderus gallu gael hwn lan heb i, i dorri fe, felly mynd i adael e fan hyn. Y broblem wy'n ffeindo yw bod fi wedi bod yn dod yma ers degawdau i chwilio am ffosiliau, felly fi wedi ffeindo lot o ffosiliau yma. Y broblem yw pa rai i gadw a pa rai i adael fan hyn. Uh, i fod yn onest, um, dim ond y ffosiliau gore sy'n benni lan yn dod adre gyda fi nawr. Um, dwi'n gweld y pwynt jyst tynnu miloedd o ffosiliau pan mae yna um, ffosiliau o'r un fath gyda fi ac enghreifftiau gwell hefyd. Felly, fel arfer, mae rhan fwy o'r ffosiliau wy'n ffeindo uh, yn aros yma ar ôl i fi'n weld. Um, wi yn uh, tynnu lluniau ohonyn nhw wrth gwrs, wy'n uh, neud y fideos ma, ond prin iawn yw'r rhai sy'n dod adre gyda fi, ond wrth gwrs uh, mae ma, ma yna um, rhai sy'n sy dod adre gyda fi ar uh, bydd y y Chili Bean nes i ffeind o yn gynharach yn bendant yn dod adre gyda fi. Mae yn y magi nawr wedi lapio mewn bubble wrap i gadw fe saff. Mae hwnna'n dod nôl gyda fi, ond mae'r rhan fwy ohonyn nhw yn aros yma. Felly, os dewch chi yma i chwilio am ffosiliau, falle dewch chi o hyd i'r un ffosil ef fy mod i wedi weld, ond wrth gwrs, newch chi ddod o hyd i lot mwy o ffosilia yma hefyd. Mae lle gwych i ddod. Wy newydd gwrdd â rai o'r staff yma a wedon nhw wrtho i bod fi ddim yn cael mynd draw fyna, ble o'n i, draw fyna. am resymau iechyd a diogelwch. Felly, uh, rhaid i fyddhau wrth gwrs, so os ych chi'n dod yma, peidiwch fynd lawr yma um, erbyn yr argau, ond mae'n lot o leodd eraill yn, yn yr adal yma o gwmpas y llun ble mae ffosili ar gael, felly bydwch becso yma ni, mynd i gario ymlaen i fynd i ardal arall. Wel, yn dilyn cyngor y bobl sy'n gweithio yma, nes i gwrdd nhw yn ddiweddarach, wedi ail-leoli ochr ogleddol y llun. Um, os chi eisiau dod yma eich hunan, ar Google Maps chwiliwch am um, North Car Park Llandegfedd Reservoir. Ond um, wedon nhw bod yna Digonedd o ffosilau i ffeindio yma yn cynnwys um, ceffalopoda wedyn nhw, bys e hynny'n neis. Wedyn nhw hefyd bod nhw wedi ffeindio um, darnau o fflint neolithig yma, felly croesi bysedd, bys ni'n lyco ffeindio rhywbeth fanna. Gyda weld. Cwrt llwybr o'r mas parco, mae'n dod draw fan hyn, dod lawr yma, Ac yn stopo fyna. A dyna weddill y llwybr. Felly fydd neb yn gyrru lawr yma, dwi'n credu. Nawr, um, mae'n dda i weld bod yna lot fawr o gerig agored yma. Felly, wy'n optimistaidd na i ffeindo rhywbeth yma. Mae'n bryd i ni ware Spot the Fossil. Da da da. Dyma fe. Nautiloid yw e. Un o'r ceffalopoda yna. O'n nhw'n sôn amdano. A wedi bod yma llai na 5 munud. So mae'n un dechrau da. Ac o un arall fyny hefyd, in situ. Yna, ceflopod arall. Fel yr un ma, wy'n newydd ffeind o, ond in situ. Yna. A llai na metr i ffwrdd, dyma un arall. Dwi'n nhw'n gweud celwyddau pan wedyn nhw bod yna llwyth o'n nhw yma. Wara teg iddyn nhw. Treni bod hwn wedi un dreulio cymaint, mae'n edrych fel brachipod eitha mawr, ond ddim yn cyflwr digon da i'w gasglu fe yn anffodus, felly neu adael e yma. A beth rwy'n newydd ffeindo? Os nethoch chi ddyfalu ceffal y pod, ding ding ding ding ding, ydych chi'n gywir. Dyma fe. tipyn bach yn fwy na'r un arall. Mae fe. Gwych. Dwp, dyma un arall. Um, mae cymaint o'n nhw yma. Mae'n mynd i stop o ffilm o'n nhw. Os... Uh, na i weithio nhw dim byd gwell na hwn, wrth Um, ond uh, na i jyst gario ymlaen i chwilio. Os doi o hyd i rhywbeth arall ar wahân i'r rhain, A hi ffilmo fe. Oce, wi'n gwybod, wi'n gwybod, wedes i bod fi ddim yn mynd i ffilmo rhain dim rhagor, ond wrth, wrth i fi godi hwn, beth ddigwyddodd? Torodd hwnna off, felly dyma siambr mewnol. A fi yw'r person cynta i weld hwn, ers iddo gael ei ffosileiddio rhyw uh, 420 miliwn o flynyddoedd yn ôl. arbennig o dda. Fel ych chi'n gallu gweld, dych chi'n gweld yr heine gwahanol fan hyn, un fyna, un yn mynd lan fyna, yr un nesaf mynd lan fyna, ond mae'n anodd gweld ar y fideo, wy'n gwybod. Ond beth wy'n neud, wy'n dilyn y rhain, jyst yn edrych dros y, y cerig yn y llinell yma. A mae hynny wedyn yn, yn rhoi rhyw fath o, o lwybr i fi, fel nag wy'n mynd dros tir wedi chwilio yn barod. Felly dyna sut wy'n uh, wneud e fan hyn. So wy'n mynd i ddechrau cerdded lan yma, jyst yn edrych o gwmpas, jyst yn yr ardal o mlaen i fan hyn. i weld beth mae. Dyna cyflopod arall yn syth o mlaen i fyna. Um, os da rhywbeth arall yma, dwi ddim yn gwybod, ie, yeah. dyna cyflopod arall. Wedi si bod nhw'n lot o nhw, neddol. Ond, ie, yeah, un arall yn fyna. oh, fi ddim bosib dod o draws unrhyw beth arall. Dwi ddim yn gwybod. Dyna'r llun yn fanna yn edrych yn neis. A wy'n mynd i ddilyn hwn, yr hein yma. Fi wedi gweld dim byd yma, yn amlwg mae cwningod yma. Mae baw cwning od am oban. Dyna un reswm pan mae rhaid bod yn ofalus pan chi'n chwilio am ffosilia, wrth gwrs, baw anifeiliaid, ond hefyd um, mae effaith pobl a'r natur yn gallu bod yn negyddol hefyd. Wedi dod ar draws sawl potel gwydr wedi torri heddiw ac mae, mae hynny yn amlwg yn gallu bod yn beryglus. Felly mae rhaid bod yn wyliadurus wrth i chi chwilio am ffosiliau, achos mae yna rai sy'n gallu achosi niwed i chi. Dim, na, yn gweud, mae yna rai, dim rai ffosiliau, ond mae yna rai pethau sydd ddim o reidrwydd yn naturiol sy'n gallu achosi niwed i chi. Felly byddwch yn ofalus bob tro. Wel, wy newydd gracio carreg, a beth oedd ynddo fo? Hwn. Hyfryd, yn rydw e. Brachiopodd bach, wy'n meddwl taw lingula yw hwnna. Ac mae'n wych, mae'n berffaith. Wel, na ni am heddiw o fan hyn, Cronfa Ddŵr Llandegfedd. Fi'n falch bod fi wedi cael cyfle i ddod i ochr y gogledd y tro yma, jyst i, i gael rhywbeth gwahanol. Ond am y tro, na ni. Felly, gwella chi yn y fideo nesaf. Cofiwch, os ych chi'n licio'r fideos yma, tanysgrifiwch isod A hefyd, uh, tarwch y gloch i gael gwybod pan fydd uh, fideos newydd yn mynd lan yn y dyfodol. Ond tan yr un nesaf, hwyl am y tro. Iawn te, wy gytre erbyn hyn, a dyma ble es i eddi, dyma fap o'r llun. I ddechrau, nes i barco fan hyn, Rhaid talu tair punt i barco, mae'n un iawn. Nes i gerdded rownd fan hyn wrth yr argae, a dyna ble wedyn nhw wedyn uh, bod fi ddim yn cael aros oherwydd uh, resymau iechyd a diogelwch. Ond awgrymo nhw bod fi'n mynd i safle i, um, sorry, dim safle, i, i fas parc o'r gogledd. Felly des i yma, a dyma ble chwilies i tua ddiwedd y fideo. So dyna ni, ac mae'n bosib cerdded reit rownd fyna. Uh, ond, rydych chi'n cael, rydych chi'n gweld yr ardal yma, rydych chi'n cael mynd lawr yma ac mae lot o ffosiliau i gael yma fel newch chi weld yn uh, y fideo arall dwi wedi wneud yn, yn, yn uh, Llandegfedd felly mae'n werth mynd a chwilio lawr fyna a maen nhw'n hapus i chi wneud hynny ond bod chi ddim yn mynd yn rhy agos at y dŵr achos mae'n ddwfwn ac yn gallu bod yn beryglus felly os ewch chi i gronfa dŵr Llandegfedd Ewch yma, newch chi ffeindo falle llawer o ffosiliau, ond rydych chi'n siŵr o ffeindio rai o leia. Na ni.